Newşad-y Menur ýekeje zat haýran galýaryn. Ençeme ýyllap Orsýet patyşalygam, soňra SSR döwründen tä şu güne çenli orslar aýak aralygyndan Günbatar ýurtlarynyň nähili zalymdygyny gykylyklap, aňryk otyrdy, emma hakykatyň nähilidigini biz indi taryhy synlap öz gözümiz bilen görüp bilýäs. Men şu wagt Amerikaňam, beýleki günbatar ýurtlaryňam ýüzüni ýuwasym gelenok. Elbetde, olaňam günäleri ýetikdir, ýöne, iň bolmanda, dünýäň şu günki taryhyna garasaňam, näme sebäpli özlerine bilimli diýip ýören käbir haramzada ildeşlerimiz henizem öz halkyna doly hem obýektiw hakykaty aýdasy gelenok? Näme sebäpli şo deýýuslar, Siriýa bilen Liwany ýatlap, iň bolmanda biziň dogduk mekanymyz bolan Türkmenistanyň işine Orsýetiň haram syýasaty sebäpli bolup geçen hem dowam edýän wakalar aýdaslary gelenok. Eýsem, şu çaka çenli Türkmenistanyň geopolitikasy edil Rossiýaň eli bilen amala aşyrylanokdymy eýsem? Hü? Şol ors patyşasy döwründen başlap şu güne çenli, onda şu Orta Aziýada, esasanam biziň ýurdumyzda bolup geçýän zatlar, diýmek, Rossiýaň ýeke-täk alyp barýan syýasatynyň netijesi bolýar-da, şeýlemi? Ýa Gökdepe galasynam kyrk bäş müň türkmenler bilen gyryp taşlan eýsem amerikanlardymy? Olaryň paçti ýigrimi dört müňden gowragy diňe gaçyp barýan aýallar, çagalar hem garrylardy. Şolaryň yzyndan ýetip gylyç bilen ikä bölen eýsem amerikanlardymy ýa belki başga günbatar ýurtlardyr? Indi bolsa Rossiýaň hökümedi şol zalymlyklary eden general Skobelewi öz milli gahrymanyna öwrüp, oňa ýadygärlikler goýýarlar. Emma şol melgumyň küntihanaň içinde bir jelebiň eteginde sifilisden haram öleni hakda Hiç ýerde agzanoklar. Biziň käbir žurnalist sumoklamyzam şona agzasy gelenok. Ýa gaty şeýle orsýeti gowy görýärlermikä? Onda belki siz halkymyza aýdyp berersiňiz. Şol Rossiýany gollap oturan bir topar türkmeniň binamyslary. Aýdyp beriň onda özüňiz. Biziň halkymyza iň bolmanda şol bir müň dokuz ýüz on altynjy ýylda bolan Orta Aziýa uly gozgalaň hakda. Näme üçin şona ýatlasyňyz gelenok? Ýa o hakda-da eşitmediňizmi? Şonda ors patyşasynyň karary boýunça Orsyýetiň ençeme gelmişek raýatlary Orta Aziýada, ýagny biziň ata-babalarymyzyň eýläp oturan ýerlerini kanunsyz hem adalatsyz öz hususy eýeçiligine geçirenler hakda. Oň üstesine-de Rossiýa imperiýasynyň şol wagtky alyp barýan Birinji jahan urşunda fronta kömek hökmünde her oblastdan iki ýüz elli müň adam gul kömegine iberilip, Şolaryň ähli emlägini, hatda soňky malyny-çinini elleriniň konfiskasiýa edip, ençeme musurmanlary açlyga sezewar edenem Rossiýa hökümedi diýip, onam aýtmaly ekeniňiz-dä. Ýa bolmasa ýatladyňmy size bu Jony bilen Gyzyl goşunyň türkmen halkyna garşy eden zalymlyklaryny? O deýýusyň Türkmenistanda eden-etdikleri Orsýetiň hökümedi henizem gizläp saklaýar. Hatda şol Bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylda gazaklaryň amala aşyran gozgalaňy sebäpli paçti bir ýarym million gazaklaryň Türkmenistana Hytaýa gaçyp gitmäge mejbur bolanlaryny onam ýatladaýynmy size? Şonda şol gaçantgalara kömek edip öz obalarynda gizlän türkmenlerem Budionnyň goşunlary soňra obalar bilen gyryp taşlandy hakda onam aýdyp bermeli ekeniňizdä? Rossiýa bu zatlary şu güne çenli gizlin saklasa-da, emma Gyzyl Goşunlaryň şonda eden zalymlyklary Orta Aziýa halklarynyň henizem ýadyndadyr. Men on bäş ýaşymdakam Tagtabazaryň çölüne kanikullary üç aý işläp gaýdamda, şonda bir ýaşula sataşdym. Opa her esli wagtlap çölde çopan bolup işläp ýördi. Şu Bujonuň gyzylbaşlygy şoň obasyna eden zalymlyklarynyň diri şaýadydy, sebäbi Opaýryň ähli obasyny, maşgalasyny, şu sanda-da sekiz aýlyk erkek gök jübüsinem gyzyl esgerler ştyklara galdyryp oda oklanlary öz gözi bilen gören adamdy. Şol obadan diri galan ýeke şoň özi boldy şonda. Şondan soňam şo ýaşuly basmaçylaryň toparyna goşulyp, soňra paçti ýigrimi ýyl türmede oturyp çykdy. Şolar ýalam ençeme obalaryň bolandygyndan siziň habaryňyz bir. Barmydy? Siz he bir pikirlenip gördüňizmi näme sebäpli biziň halkymyzyň demografiýasy eýleki milletlere görä henizem şeýle pes bolup dur? Hym? Iň bolmanda şu goňşy Owganystana garasagam şolam ilatyň hasaby şu günlükçe paçti otuz iki ýarym million adam. Bolmasa şol pahyr ýurduň asyrlar boýy gözleri uruşdan açylanokdy. Kim gyrylsada şolar gyrylmaly şu çaka çenli. Onda sebäbini men size aýdyp bereýin. Şol ors patyşalykdy gürüm. Soňra bolsa rewolýusiýa döwrüň ors goşunlara garşy iň bir gazaply göreşen milletleriň arasynda imini biziň milletimiz saýlanyp durdy. Şol sebäplem orsuň hökümeti türkmenlerden ölermen gorkup, biziň milletimizi köki bilen gyryp taşlady. Iňlisler däl, imini Rossiýaň hökümeti. Maňananyňzokmy? Onda diňläň şulaň wekiliniň diýýän zatlaryny. Şu-da resmi tarapdan Orsýetiň wekili. Rossiýska imperiýasy Britaniýa biriji za Afganistan

Eýsem edil orslar däm biziň milletimiziň iň bir sagdyn hem batyrgy genofondymyzyň ösmegini pesinden üç asyr yzyna serpip taşlan. Iňlisler Indiýany paçti üç ýüz ýyllap koloniýasy hökmünde sakladylar. Şolara ençeme zalymlyk edilmişdir diýip eýsem ors ýidiň özi dämidi ýol boýy bagyryp oturan. Onda siz maňa düşündirjek boluň hany, Hindi milletine iňlisler tarapyndan beýle zalymlyklar görkezilen bolsa onda näme üçin şu günlikçe olaň hasaby bir milliard üç ýüz million adamdan ybarat, emma biziň hasabymyz alty milliona da ýetenok. Näme üçin şolaň ýurdunyň içindäki gedaýçylyga garamazdan şu günlikçe immina şolaň spesialistleri dünýäň ähli künjeklerinde iň bir köp sanly spesialistleri hökmünde bellenip otyr. Näme sebäpli käbir žurnalist sumaklar size Amerikaň Owganystandaky syýasatyny anyklan bolup, emma şo ýurduň ençeme ýyllap immnde Günbatar ýurtlaň eli bilen gurlan asudalygyny, ilki bilen bir müň dokuz ýüz ýetmiş üçünji ýylda immnde SSR bilen ýakyn ysnyşyp otyran Muhammet Dawut han ýumrandygy hakynda aýdasy gelmedikä? Soňra bolsa eýýäm SSR-e diýen etdirmeýän Muhammet Dawudyň hut özüni otuz sany maşgala agzalary bilen, şolaň arasynda hem bäş sany çagasy bilen atyp öldüren ofiserler soňra Nurmuhammet Tarakiň täze sosialistik döwletinde belli wezipelerde eýeländikleri hakda hem onam aýdyp bermedi. Soňra ol Zeýam Tarakinam SSR-iň spetsnazy ýassyk bilen bogup öldüreni hakda hem aýdyp bermedinä, hä? Onda diýmek, owgan topragynda şu günki bolup geçýän wakalar eýsem kimiň eli bilen şindem amala aşyrylyp otyr? Ýa entägem hakykaty göreňzokmy? Aslynda siziň habaryňyz bir bamy, şu wagtky Hytaý döwletiniň döredilmegine hem güýçlenmegine birinji itelgi beren kim boldy? Onda munymy ýatladyň. Hytaý döwletiniň ilki baş tutany bolan Mao Zedun hakda siziň köpiňiz eşidensiňiz, ýöne bul adamam öz wagtynda edil SSR-iň kömegi bilen hökümdarlyga oturdylan marionetkady. Oň daşyndanam Mao Zedunyň ikinji heleýinden bolan Mao Anin atly oglunyň sowet goşunynyň podpolkownik zwaniýasyny göterýärdi. Edil şol häzirki Demirgazyk Koreýanyň birinji lideri bolan Kim Ir Seniň hem sowet goşunynyň podpolkownigi bolup hökümdarlyga oturdylyşy ýaly. Indem şo ýurtlaryň akwalyna syn edip görüň. Biziňkiden gowy ýeri barmy şolaň? Ýene-de şo bir totalitar döwletler. Aslyna Rossiýaň barmagy degen ýurtlaryň içinde haýsylar asuda hem parahat ýaşap bildi şu çaka çenli? Maňa bir ýatladyň hany? Indem Günbatar ýurtlaryň alyp barýan syýasatyna ugur alýan döwletlere seredip görüň. Siz şolaň haýsysyna ýaşasyňyz gelýär? Hü? Özem bärde iň gülgünç zadam, şo ýurtlarda hatda Orsýetiň hökümediniň hut özem gaty ýaşasy gelýär. Iň bolmanda şolaryň hemmesiniň maşgala agzalary, çagalary şu wagt şo taýda ýaşap ýörler. Orsýetde ýaşasylary gelenok. Şo Orsýede propaganda edýänler käbir žurnalistymogymyz ýaşamaýşy ýaly. Näme üçin sen uly Orsýetiňde ýaşaňok? Näme üçin sen ýigrenji Günbatar ýurduň içinde oturyp gürleýäň, hä? A gir Orsýede, gürläp gör. Şo taýda şu taýdaky ýaly lakgyldap bilseň, erkek diýeýin saňa. Ýöne sen bilýäň, iki günüň içinde ýogyňy ýanarlar seni taýdan. Iň bolmanda şul şu günki Owganystanyň içinde bolup geçýän wakalary çuňrak garasak, näme sebäpli hemme Günbatar ýurtlaram,

Bulaşek hemme zat gülälewurlyk diýen bolýar.
Narkotik bolmasyn diýen bolýamy? Onda iň bolmanda iki müň on sekizinji ýylda Argentinaň posolstwosynda on iki çemedandaky dört ýüz kilo kokain bilen kimi tutdularka? Okap görüň özüňiz şo bolan wakalaryň hronologiýasyny. Otada şol doňuz Lawrowyňam ady geçýär, Orsýetiň Howpsuzlyk guramasynyň başlygy bolan şo döwür Patruşewyňam ady geçýär. Sebäbi şo kokainler Patušowyň öz hususy samolýody bilen ençeme sapar Rossiýa iberýän ekeni. Hatda Putiniňem ady agzalýar. Ýöne bular şo bolşlaryna-da hamala posolstwaň işgärlerem mundan habarsyz eken diýen ol dünýäň üstünden gülýärler. Ine, şular ýaly barygalarm indi biziň halkymyzyň ykbalyny çözjekler. Şu haramzadalarmy dünýäň ykbalyny çözübiljekler? Siz heý özüňiz bir namys edeňzokmy gutaranlar, Putiniň kimdigini hem haýsy deşikden çykany hakda bir wagt eýýäm ähli dünýä bilýä. Pitiniň haýsy kriminal gruppasyndan çykanyna çenli belli bul adamyň. Şoň daşyndaky oturan ministrler hem biznesmen dostlary şol bandaň öňki agzalary bolup çykanlary hakda hem dünýä bilýä. Putiniň hakyky ykbal taryhy hakda aýratyn sýužet etmeseň iki sözde az bor. Onda diýmek şu zatlary bileň tutuňam. Şu Orsynyň etegine bizi ýene-de itekläp saljak bolýan ildeşlerimiz diýmek ýurduň hem halkyň ykbalyny banditleň eline tabşyrjak bolýalar-da, şeýlemi? Eýsem siz göreňzokmy şu wagt bu hökümet öz halky bilen näme edýänini? Men milletiň garşydaşy däl, halaýyklar. Meň ençeme gowy görşüp ýören orus dostlarymam şol ýurtdan dawno gaçyp gaýtdylar. Sebäbi geljeginiň ýokdugyna düşündiler. Rossiýanyňam halkynyň ykbaly şu wagt biziňkiden sähel gowrak diýemezdik. Haramgulaga görä Putiniň bandasy koneçna akylrak görünýär, emma bulaňam zannynda ogurlyk endigi ymykly ýer tutansoň başga zada akyllary çatanok. Şoň üçin gadyrly Rossiýaň propagandistleri hem wepadallary men düşünýän siz üçin şu problemalary agzanyňyzdan her dürli kellä sygmajak teoriýalar bilen ýene-de Amerikany aýyplap aňňyrmak aňsatdyr. Ýöne bul edilýän oýnuň esasy oýunçylaryny görmek üçin siziň ýa bilimiňiz ýetenok, ýa akylyňyz, ýa-da belki Putinden gelýän aýlygyňyz päsgel bolýandyr. Onda diýmek türkmen halkam indi şol Orsýetiň içeri işler ministri bolan doňuz kelle Lawrowyň aýdyşy ýaly bizem indi talybanlara terroristler däl-de akylly hem mynasyp adamlar diýmelimi? Hä? Ol öz ilatynyň ýarysyna bular ekstremistleriň hataryna goşýa, emma hakyky terroristler indi bular üçin jan ýaly dost boldumy? Edil şu biziň ýurdumyzy eýeçilik edip oturan haýwan haramguly ýaly, daşynda içinde ezilip närazyçylygyny bildirýän öz halky ekstremistleri hem dönükmişin, emma hakyky terroristleri bilen bular gorkujyna dona gyşmaga-da taýyn. Ýa biz bilmändir söýdýäňizmi? Mhmçylar, şu paýtagtymyzyň elitkalarynda haramguly balagyna syçyp, şo Talybanyň baştutanlary üçin ýigrimi bäş sany kwartira berenini hakda, hä? Indem şular ýaly mallara arkaýyn ýurdumyzyň içinde girip, gaýşaryşyp, keýp çekip ýörmeli, emma öz neresse halky bolsa kösenip ejir çekmeli, şeýlemi? Eýsem siz, doňuzlar, kimiň elinden şu wagt haram garynlaňyzy dolduryp otyrsyňyz, hä? Siz twarlary ekläp oturan öz halkyňyz dämi eýsem? Näme üçindir bulaň hiç haýsysy şol orslar bilen baştutanlykda, iň bolmanda biziň owgan içinde türkmenlerimiz bilen bolýan elhençlikleri agzaýynam diýenokmy, hä? Ynha serediň öz gözüňiz bilen. Ine, şu Talybanyň yglan eden fetwasyna görä, talyplaryň her bir esgeri on iki, on bäş ýaşyna ýeten islän gyzjagazlary ýa-da aýal maşgalany özüne gyrnak hökmünde saýlap almaga haklar bardygyny açyk beýan edýärler. Siz öz çagalaryňyza-da şular ýaly ykbal isleýäňizmi? Siz biriňizem bir prostoý zat hiç düşünesiňiz gelenok, näme üçin Rossiýanyň medialary şu zatlar hakda agzanoklarm? Sebäbi asyrlar boýy bular üçin beýleki milletler diňe gul hökmünde göz öňünde tutulýardy. Sebäbi asyrlar boýy Rossiýanyň alyp barýan syýasaty diňe agressiw hem basyp alyjy syýasatdy. Bular başga syýasaty ulanyp görmedik döwlet. Şoňa düşüniň, ildeşler. Iň bolmanda özüňiz syn edip görüň-ä bulaň taryhyna. Ýetmiş bäş sany şu Rossiýanyň taryhda galan uly söweşlerinden elli üç sanysyny Rossiýanyň özi başlady. Iň bolmanda şu ikinji beýik jahan urşunam kim başlandyr öýdýäňiz? Elbetde köpüňiz Gitleriň adyny tutarsyňyz. Emma Ýene-de ýalňyşarsyňyz. Bir müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýylyň sentýabrynda Polşany SSR bilen Germaniýa bileje dalady. Edil şondan soň Ikinji jahan urşy başlady. Bu zatlaram taryhda bar. Ýene-de otuz dokuzynjy ýylda Brestde Polşany basyp alansoň Sowmestnyý Germano-Sowetskiý parad geçirildi. Ýene şol taryhda galan parad. Subutnama näme eýsem? Biziň käbir žurnalist tomaklarymyz meni milletparazçylyk aýyplamasy bilen gorkujak bolýar. Emma Orsýetiň Orta Aziýada hem dünýäde asyrlarboýy alyp barýan zalymçylyklary bu binamyslar göresleri gelenok. Asyrlarboýy biziň milletlerimizi adam hasabyna alman eşek kimin ulanyp oturan hökümede men-ä dost diýip biljekkä? Gaty bir kelläm zaýa bolaýmasa. Haýsyňyz başga pikirde bolsaňyz onda näme üçin siziň biriňizem şo ýurda göçüp gidesiňiz gelenok hum? Şony ýene bir sapar soramak üçin. Öň dogry akyllar diýipdi, ahlagy bolmadyk ynsanyň eline näçe diplom berseňem ol diňe ýokary bilimli haýwan bolup galar. Siz bilimlem bolsaňyz, bilimsizem bolsaňyz, taryhda bolan zatlary seljerip dogry netije çykaryp bilmeseňiz, siziň bar bilimiňiz, Münşine bir köpük. Haýsydyr bir meseläni analiz etjek bolaňyzda, ilki bilen özüňize prostoý sorag berip görüň. Şu bolup geçýän wakalar ilki bilen kim üçin bähbitli? Meň pikirimçe, Orsýet, ýöne esasan Hytaý üçin. Şol ýurtlaryň wekilleriniň hereketlerine seretsegem, hemme zatlar beterinden aýan bolup durmyka diýip. Siziň käbiriňiz meni Günbatar ýurtlaryň goragynda durandyr öýdýäňiz, ýöne siziň köpiňizden tapawutlykda, men ýaşyma hem bilim tejribäme görä, ençeme döwletiň içinde ýaşap ýetişemsoň, ilki bilen ýurduň jemgyýetiniň ösen derejesine syn edýän. Ben SSR döwründe doglup, şoň tejribesini ýygnap, soňra bolsa Bitarap Türkmenistanyň içinde ýaşap, indem amerikan jemgyýetine syn edip öz netijelerimi çykarybilýän adam. Amerika hakda näme diýselerim ýöne men häzir ilki bilen şu jemgyýetiň bolan ahlak derejesine syn edip otyr. Demokratlar şuny näçe titredip ýykaslar gelsede emma erkinlige amykly öwrenşen halky boýun egdirmek bulam hiç haýsyny başartmaýar. Şu wagt Amerikaň üç ýüz otuz million raýatlarynyň elinde bäş ýüz milliondan gowrak ýarag ýatyr. Diýmek her raýatyň elinde pesinden iki sany ýarag bar. Indem sorag, näme sebäpli şu wagtky demokratlar şol ýaragyň ýygnamagyň aladasynda jan edip ylgap ýörlerkä? Ýadyňyza düşýärmi, Nyýazowam bir döwür şondan başlady. Halkyň elinden ýaraglary ilki ýygnap, emma Amerika gezek gelende bärdäki çagalar, şeýdip erkin ösýänçäler. Bu ýurdy ýykajak güýç entäk gün döremez. Bir döwür Günorta Afrikada ýerleşýän Stellenboş uniwersitetiniň öňünde ady dünýä ýaýran bir ýazgyt goýlupdy. Şol ýazgyt şindem durşy taýda. Şo ýazgydyň mazmuny şeý diýýär, Islendik bir lýuboý milleti ýok etmek üçin, atomny bombalaryň ýa orta aralyk raketalaryň geregi ýok. Milleti ýok etmek üçin bary-ýogy diňe bilimiň hilini peseltmek hem okuwçylara ekzamenlerde allamaga şert döretmek gerek. Şeýle lukmanlaryň ellerinde adamlar diňe öler. Şeýle inženerlaryň elinde binalar diňe weýran bolar. Şeýle ekonomistleriň hem buhgalterlaryň elinde pullar diňe ýitirim bolar. Şeýle aklawjylaryň hem kazylaryň eli bilen adalat diňe ýok ediler. Şeýle kanun çykaryjylaryň elinde bolsa döwlet diňe şükür. Bilimiň çökmegi bolsa milletiň dargamagydyr. Şu ýazgydam her bir türkmeniň beýnisine ymykly siňip galmasa biziň gelejegimizem bolmaz ýurdumyzam. Aman sag boluň türkmeniň halal çagalary.